ئەم کاتەو هەموو کاتێک تان باش من ڕاوێژ بەخێر بێن بۆ ڤیدیۆیەکی تر لەم ڤیدیۆیە یاریەک ئەکەین بەناوی Buried واتە نێژراو یاری ئەم جارە باس لە کەسێکە کاکە خۆی لە تابوتێکی داخراوا دۆزێتەوە بیەنە پێش چاوی خۆت لەناو تابوتێکی داخراوا خۆ دەبینیتەوە ئەنێ تاکە هەلی ڕزگار بوون مۆبایلێکە کە خەریکە شەحنی تیا نامێنێ پێویستە پشت ببەستی بە شتەکانی چواردەورت بۆ ئەوەی لەم کابوسە نەجاتت بێ یاری Buried یاریەکی زۆر زۆر کورتە وازدەم تەقریبەن پانزە دەقەیە غەڵەت نەبم ئێستەش بەبێ پێشەکی زیاتر با بچینە لای گەیمپلەی Buried. داوای یارمەتیەکە ئەو خەبەری بۆ تۆ لە ناو تابوتەکەیە بە خۆیڵێ باشە هەموو شتێ باشە هەموو شتێ باشە تابان ترسێکی زۆر زۆرە بەجدی ئەو بایلەکەیەتی ئەبێ ئەم قفڵە بکەینەوە کەواتە ئۆکەی پاشان تابوتە یەک نیاش تیشی تایە ئەمە یاریەکەی ئەدێ مەلابە ئەم دەرگایە چیە ئەلێ شتێکمەوێ بۆ ئەمە ئەمە جاڵجاڵۆکەیە کەواتای مە کلی لێکمانەوێ بتوانین ئەمە بکەینەوانێ ئەمە چی ئەمە ئەم خەت ئەم بازنەیە لێرە هەیە هەتی بە ئەمە لابین هەشت ڕقەمی هەشت ئۆکەی پێویستی بە کلیلێکیشە تەبان لە خت لەناو خۆڵشتی شایێمایان داناوە لێرە بامان خۆڵانە لابین ئەو ئەگەر بمانەوێ ئەم ئینە بەکار بێنین ئەم چرخە ئەبێ پەنجەم نی بە دووە بەڵام ئەویش بە

نامەوێ شەحنەکە سەرف بکەم باشە چیتر هەیە لەم ناوە کە سەیری بکەین ئەی براگیان ئەمە چییە؟ لە پێیسم بە شتێکە بەم شێوازە من نامرم باش ئەمە ئەمە یەک دو سێ چوار پێیسی بە چی ئەمە ئەمە هەشت نووسراوە کەواتە ئەمە ئێرەش سفر بوو ئەمزانی بازنەیە یەکەم جار بەڵام سفر هەشت کەواتە کۆدی تر مانەوێ ئۆ ئەمە تا سێ ڕقەمە باشە با بۆی کسانی بیکەینەوانێ بە فلاش لایت لەبری فلاشایتەکە باشتر بوو تێکی ئەم ناوە بکەین زین هیچی لێ نییە سفر هەشت چوار ئەو چوارە ئۆکەی کاتە فلاش لایتەکە لابە سفر هەشت چوار بزانمە توانم بۆ شێوازە بیکەم ئەمە سفر بوو ئەمە دەستکایی ناکەم ئەمە هەشت ئەمە چوار نایکاتەوە کەواتە هەشت سفر چوار نابێ ئەویش نابێ هەشت چوار سفر ئەدی سفر چوار هەشت کرمەوە بەڵای وەزەم کرمەوە بزانم کرمەوە بەڵام نایکاتەوانێ فلاش لایتەکەڵ کەمەوانێ نە باشتر لەم ناوە بێ خەریکە شەحنیشم پێ نامێنێ ڕۆ شوێنێکی زۆر زۆر قەبزی شەجەمات باشە ئەمە چۆن نەکرێتەوە وی وە چی بوو دەستێک هاو دەستێکم بینی بە شەرەف باشە من ڕیستارتم کرد و نازانم کو- کۆدەکەم لێ ڕاست بوو کردیەوە بەڵام هیچ شتێکی دوای ئەوە ئەم، ئینتەراکتی لەگەڵ هیچ شتێکان ناکرد ئەم جاریان هەشت و نۆ بزانین ئاوا بێت دوو هەشت نۆ بوو ئۆکەی سایم جارەی کاتەوە ئا ئەوە تا جارەکەی پێشو نەیە کردەوە قەینا مشکیلە نیە ئەمە کلیلێک و چی بوو باشە ئەم کلیلە بۆ چوایە طبعا بۆ ئێرە نییە وانە بۆ ئەویان نییە بابزانین بۆ ئێرا بێ بۆ ئێرەش نییە ئەوە تا بۆ ئەمەیانە مە چەکوشێکە باشە چەکوش بۆچی باشە لێرەیە دای نایە لەمە چەکوش چەکوش تۆ بەجارێ ئەمە لابین بیکەینەوە بە چرخ

کەواتە ئەومان هەیە بەڵام ئیشی پێ ناکە کۆدێکی ترمانەوێ غەڵت نەبم بەڵام هیچ کۆدێکی تری لێ نییە بەس براجان و دەستە چی بوو نایرەکانی ترایز هەبێ ئەمتوانی ڕاکەم بەس لێرە گیری خواردو لەناو تابوو تا بۆ چۆ ڕاکەی ئەها ئەمە دانێکی دوانی تری ماوە باشە کەواتە بێت دوو دانەی تر بدۆزمەوە وەی براگیان دووبارە دەستا پیسە ئەو ئەومەتامە کلیلێکە یوڵدای هیە کلیلە چیە منێک سەعاتا گەڕێمی چم نەدۆزیەوە ئاشەمە بۆ چوە ئابێ بۆ ئەمە نابێ بۆ بۆ ئەمە بێ ئەمەش دوگمەی سێم

پشتمانەوەی ناتوانین سێریشی کەشەر ئەوی برانە ڕۆزی ڕم کرد ئەمەش دوگمەی چوارەم پاپچینە ئێرە ئێ باشە بەس کۆدەکەی چییە کۆدەکەی من ئەوە نازانم لێرە نووسراوە چەند ئەم دوولایی چوارە ئادی بابزانین وایە ئەم دوولایی با چوار بێ ئەمەیان یەکە ئەی ئا ئۆکەی تێگەیشتم باشە یەک دوو سێ چوار ئەمە چوار بە ئەم دوانە چوار بێ ئەمە یەک بێ ئەمەش پێنج بێ وایە سەرمەوە چی بوو بەوکە چیان برانە ڕۆ سرە چیە لەویا

سفر پرۆسنت سا بێ کوژێتەوە حالیان تاوە مۆبایلەکەی کوژاوە ئێستا بەس چرخەکەمەوە oh, تاو هەردووکی کوژایەوە زین چیە بێ ئەوە تا ئەڵێ لایتەکە بێڵە ڕەوانێ چکە گەو لایتە نێڵی تەوانێ مەسە ئاستی ترسەکە و زیابێ لەبەرەوە وردەوردە ئۆکسسیجین کەم بۆ مێشک تەڕوە و ئەمریت بزانین ئەمە ئێمە هیچ شتێکمان نەکرۆکوتم بزانین چیە بێ سەوتی دارێکە و خەڵەت نەم مێسێت This is not how I die. ئەڵم بەم شێوازە نامرم گەرەوەڵ ئامریت ئەوەتا ساڵێ ناتوانم هەناسە بەم کاتەیانی یەکسەر نامری وەم زان یەکسەرم ری تۆزێکی پێچێچکە دەمێکە هیچ لای تێکمان پێ نەماوە ئێستا ئەڵێت ئاستی ترست زۆر زۆر بەرزە ئاستی ئەنگزایەتیت بەس بزانین ئایا ئەیکا یان نایکە ئەڵێ هەستەکەم بەرەو گێژیە چم ئەڵێ ناتوانم مەناسە بم سەفکەیتت خنکایت یەعنی کەواتە کۆتایەکی تری نییە بێجگە لەوەی کە خنکێی تایە ئەگەر نەیکەیت و تەواو. باشە جەماعەت ئەمەش گەیم پلەی یاری Buried بوو وەکو وتم لە ئەوەڵی ڤیدۆکەیا یاریکی کورتە بەڵام بەڕای من خراپ نەبوو تەبعەن جەمسکێری تۆزێ کەم بوو چاوەڕێم ئەگەر جەمسکێری هەبێ وانە و ئەو کەسە بۆت بێت بە شێوازێ بەڵام بەڕای من خراپ نەبوو یاریکی خۆش بوو ئەگەر بتەوێ یاریکی کورت بکەیت و ئەو پەزڵانە بتوانی حل کەیت لە کاتی خۆیان نەجاتت دەبێ بە یەکەم جار وەکو من ئەگەر ئەم ڤیدیۆیانەتان مەدڵە لایک و سەبسکرایبی کەناڵەکە بکەن لە کۆمێنت بۆم بنوسن کە یاری داهاتوومان چی بێ ئەم یاریەش یان لە ڕێی ئینستاگرامەوانێ برادەرێکی ئەزیز نامەی بۆ ناردم ووتی ئەم یاریە تاقی کەرەوە. زۆر سپاس بۆ هەمووانەی کە لەگەڵمانا بوون تا ڤیدیۆیەکی تر بەخواتان ئەسوێرم خواتان لەگەڵ.